Ri tshi khou lavhelesa kha zwezwi zwiito zwine zwa khou itea vhuphiphiphi, arali zwa zwino na nga wana hu tshi khou pfi vhahumbulelwa vha khou ḓiwana vha tshi khou bva, vheiwe ni ḓo ita mini sa vhurangaphanḓa u ḓiwana ni tshi khou thivhela uri ḽi lale afho kha ḽa phiphiphi? Ndi zwone
muhashi, vhurangaphanḓa vhu vha vhu khou vho sedzana kha vhudziki no amba na vhadzulapo vhashu. Mara zwe ra zwi vhona nga kha tshivhidzo tsha dzi 29 musi ro ṱangana Ro amba na vhadzulapo vhashu uri kha kha ri dzike, mara nga murahu ha musi ro no ro tshivhidzo tsho no bva, ro vho zwi pfa uri vhadzulapo vho vha vho no thivha dzibada, vho vha vha khou ya na miḓini na mini hune vha tshi khou ṱoḓa vhahumbulelwa. Zwino a hu na zwine riṋe ra nga garandia. Zwi amba uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea arali avho vhahumbulelwa vha ḓiwana vha tshi khou bva. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea, ende riṋe a ri khou ri tshi itee, mara riṋe a, zwi ḓo vha zwi siho zwanḓani zwashu. Hu na zwithu zwine riṋe ri nga si kone u zwi controller. Sa izwi vha tshi khou ḓi amba, Vho Martin musi o ri a si muhumbulo wavho wo ri hezwo zwithu zwi itee, ndi zwifhio zwine vha nga ḓi wana vha tshi khou vhudza vhadzulapo, ro lavhelesa ḽeḽi fhungo uri arali zwa nga sokou itea, vha wana hu tshi khou pfi havha vhahumbulelwa-i, vho bva, ndi zwifhio kana mulaedza une vha nga ḓi wana vha tshi khou u isa kha, kha vhadzulapo vha shango u nga vha ufhio?
Mulaedza une ra nga u isa kha vhadzulapo vha shango ndi ndi ndi zwa uri vhathu vha tea u dzika ngauri heyi bail application a si uri mulandu wo sengiwa wo fhela. Ndi ndi ndi ndi zwenezwo zwa uri vhathu vha vha tea u vha tea u dzika vha pfesesa mara ndi khou dovholosa u amba uri riṋe sa vhurangaphanḓa ha Phiphiḓi a a ri na maanḓa ane a nga swikelela u fhirisa uri nga nḓila, thaidzo ndi ya uri vhadzulapo vha Phiphiḓi vho dinalea, vho, vho, vho sinyuwa. Ri, hezwi ri tshi ri ri khou fara ludongo nga ho fhisaho, ri dzula ri khou vhuvhuthela. Hezwi na musi ri tshi ya dzikhothe na mini na mini zwine ra vha ri khou ita, na hezwi ri tshi khou livhuwa Vhembe FM hune vha kona u ri fha puḽatifomo ya uri ri kone u ḓa, ri kone u amba na vhadzulapo vhashu, ri kone u swikelela vhoṱhe, ndi nga uri. Ri dzula ri khou phuphutela kha vhadzulapo uri ri fheni, ri kha, ri kha hezwi, ri khou lingedza hezwi, ri khou ita hezwi na hezwi na hezwi. Ndi ngazwo ndi tshi ri muhashi na vhathetshelesi riṋe a hu na zwine ra nga ri fha garantia kha uri hu nga itea mini arali vhahumbuleli vha vho vhofholwa nga beli. Ḓuvha nḓalamusi vha ḓo vha na mushumo une wa khou fariwa hanefho Phiphiḓi. Ndi mushumo-ḓe nahone vhathu vha no khou dzhenela ndi vhathu vhafhio?
Mushumo une ra khou vha nawo ndi mushumo we vhathu havha vhane ri, tsho thoma ndi thome ndi livhuwe vhathu vhane vha khou ri sapota kha u ḓa khothe. Ri khou vhona vhathu vha khou bva nga vhunzhi nga maanḓa. Ri khou pfa ri khou livhuwa vhadzulapo vha Phiphiḓi, ende a si vha Phiphiḓi fhedzi, ndi vho no bva na fhethu huṅwe ho fhambananaho vhane vha vha vho kwamea. Ri khou zwi livhuwa zwihulwane. Mushumo une ra khou vha nawo ndi mushumo we vhathu musi vha tshi bva dzikhothe vha vha vha khou ri, Hei, ri na dzangalelo, ri khou ṱoḓana na tshifhaṱuwo tsha Mudzimu. Ri khou humbela Ḽavhuraru heḽi ri ye ri ṱangane na ri ra kona u kwama vhathu vha dzi Pastors Forum na vhurangaphanḓa ha shango uri hu na hezwi zwithu zwi khou tou ri dzhuma ngauri Khosi Pfareli na vhurangaphanḓa vho vha vha na vha kha process ine vha khou itea uri hu wanale ḓuvha ḽine hu ḓo tou kuvhanganyiwa hafhaḽa Musanda ha pfhi ḓi hu vhe na thabelo mara havha vha muṱa na na na havha vhaṅwe vhathu vhane vha khou sapota ri tshi khou ya haningei Dzikhothe vho humbela thabelo ya ya tshihaḓu. Ro vha kwamana na vha Pastors Forum, mudzulatshidulo, Vho Sinthumule vha Pastor Forum ya Phiphiḓi, ra vho ri hai, kha ri vha tendele vha vho vula muṋango hangei kerekeni yavho ya Assemblies of God Phiphiḓi mudavhini wa Sianama i nga haningei Uri nga wani ṋamusi, vhathu kha ri ye haningei ri ye ri rabele, ri tshi khou rabela na nyimelo ya Gifiḓi, naho hu na process yo no khou itiwa ya uri hu ḓo kuvhanganyiwa muzambi. Vho Martin Musa, Ndi tshi khou ralo ndi khou isa tshifhinga tsha vho ḓo ḓi dovha hafhu ra amba tshifhinga tshi tevhelaho. Kha vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi. Thi. Ndi khou ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi. Ndi khou fhedzisela nga uri vhathu vha Gifiḓi kha ri ime. ri songo neta, ri songo ofha. Maṱarelo ane a khou ri tshoṱela, hu ḓo ṱuwa maṱarelo phiphiḓi, hu ḓo sala vhadzulapo. Ndaa. Ḓuvha ḽa vhugidi sa thi. Ndaa. Khezwo ndi Vho Mathele Musardzani Jonathan u bva kha Task Force hangei phiphiḓi. Vho ḓi zwi pfa vha tshi khou amba uri, Hai, zwine zwa ḓo itea u bva zwa zwino i a si zwine sa vhurangaphanḓa vha ḓo kona u zwi langula. Ni vhasee luimbo kholu ndi u bva kha Brenda Fassie, Black President, hanefha kha Vhembe FM 89.1 to 102.4. Tshivhiyai e, zwenezwo ni ḓo vha ni tshi khou vhuya na Prof Mamphieli ro lavhelesa fhungo ḽa Stage Six, hune hu na khonadzeo khulwane ya uri ri nga ḓiwana ri tshi khou dovha hafhu ra ya kha Stage Eight. Ndi zwine zwa khou ṅwalwa kha Mafhungo ḓuvha ḽa ṋamusi. Kha lavhelese fhungo ḽa Stage 6. Nga murahu ha musi zwi tshi tou ḓivhadziwa ḓuvhani ḽa mulovha, vha ḓa vha ḽi ṱanganedza nga nḓila-ḓe? Stage 6, A a ḽo ngo vha fhungo ḽavhuḓi, fhedzi ndi zwithu zwo itiwaho nga nṱhani ha ha tshiṱereke tshine tsha tshe tsha vha tshi hone Eskom tshine ndi tshe tshiṱori ṋamusi vhashumi vho humela mushumoni. Hetshi tshiṱereke tsho ḓa nga tshifhinga tshi

kana zwo sielisana muḓagasi ngo u khaukana zwa state police vha tshi khou itela uri vha ite hezwiḽa zwine nga tshikhuwa ra ri ndi civil unrest kana uri vha vha vha vha vha kone u vha na na vha kone u isa hezwiḽa zwine ra ndi dzi pump storage vha kone u seiva na malaṱa ngori vha vha si khou ḓivha uri tshiṱiriki tshi ḓo fhela lini Eskom dzi power station nnzhi kana Kwezwi zwa, zwa, zwa muḓagasi, a zwi ṱoḓi uri hu fhele malasha kana hu fhele zwithu zwine zwa zwi shumisa u ita muḓagasi, ngauri zwa, zwa fhela, ri mbo ḓi sia ri, ri na total blackout ine i a konḓa uri ri dovhe ri, ri, ri zwi vuse.
Prof, ri tshi khou lavhelesa, vha Eskom Management na Public Enterprise Minister Vho Pravin Gordhan ḓuvha ḽa mulovha vho khwaṱhisedza na vhone uri hezwinoni zwi khou itiswa nga fhungo ḽa tshiṱereke. Fhedzi vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vha ri hai. Ndi kale Eskom i tshi khou ḓi vha na khaedu hedzinoni hu sa athu vha na tshiṱereke. Vha vhona uri hu na khonadzeo na yo ri nga ḓiwana ri tshi khou fhirela phanḓa kha zwiṱeidzhi zwi no tevhela ngori ndo ḓi vhona kha mafhungo huṅwe vha tshi khou ṅwala uri arali tshiṱereke tsha ḓi isa phanḓa ndi hanefhaḽa hune ri ḓo vha ri tshi khou ya kha stage eight zwenezwino. Arali tshiṱereke tshone tsha ya phanḓa ndi hone hune ra nga fhedzisela ri tshi khou ya kha stage eight ngori tshi vha tshi tshi khou khakhisa zwithu zwinzhi um vho minister vho Pravin Gordhan Mulovha vho sumbedzisa na zwiṅwe zwa zwa zwa zwa zwa zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou khakhisiwa zwithu zwi no nga u u shushedziwa ha vhashumi vha tshi ya mushumoni um u thivhiwa ha dzibada. uri vhathu vha songo kona u ya kha dzi kha zwiko zwa muḓagasi zwi vha zwi tshi khou khakhisa nga maanḓa ngori vhathu vhathu vho ṱerekaho kha kha maanḓa maanḓa ndi vhone vhane ndi vhathu vhane vha tea u vha vha vha vha kha zwiko zwa muḓagasi ndi vhone vhane vha vha vha tshi khou shuma uri ri kone u wana ri khou ḓi khou vha na nḓisedzo ya muḓagasi fhedzi arali tshiṱereke tsha vha tsho ima ṋamusi ha nyimele i nga tshintsha. na na hedzi na heyi stage six load shedding ine ra vha khayo i nga kha ḓi tsela fhasi ya ya kha stage four ya ḓi ya i tshi khou fhungudzea nga u ralo nga u ralo vha tshi khou lugisa zwiko. Fhedzi ri tshi khou lavhelesa ḽeḽi fhungo, ndi kale Prof ḽi tshi khou ḓi itea kha ḽa Afrika Tshipembe. Vha vhona uri ḽi ḓo tou swika na ḓuvha ḽine ra ḓo tou fhedza miṅwedzi miraru key hu si na load shedding, ri tshi khou amba nga stage one, stage two kana stage four. Ro tou dzula muḓagasi u tshi khou ḓa ḓuvha na ḓuvha kha vhadzulapo vhoṱhe vha ḽa Afrika Tshipembe. Ee, hu na zwithu zwinzhi zwe zwe muvhuso wa Vho Ramaphosa wa zwi ita zwine zwi ḓo ri thusa ri tshi ḓo sedza u ya phanḓa. Zwenezwo zwithu zwi nga thusa nga nḓila ine ri ḓo fhedzisela ro no vha na muḓagasi munzhisa wo no fhira hune ra ḓo vha ri tshi khou ṱoḓa.

zwiko zwa zwa Eskom hezwi zwa malasha tshiṅwe tshifhinga zwi a khakhisa. U nga si to amba wa ḓi rwa na khana wa ri zwi ḓo vha zwi tshi khou shuma zwavhuḓi nga vhege i ḓaho ngauri vhunzhi hazwo zwo zwo no vha zwa kalesa zwa zwi sa khou lugisiwa zwone u bva murahu ha mini. Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwi nga kha ḓi tshinyala zwi amba uri vhathu vha fanela u dzulela vho ḓi vho ḓi vho lavhelela uri. Zwo shumisa muḓagasi nga u ngo fhisa zwi nga kha ḓi ṋaṋa kana zwa fhungudzea. Zwi a konḓa uri muthu a tou amba uri a zwi nga ḓo vha hone tshoṱhe.
Ḽo tou fhedzisela ḽine vha nga ḓiwana vha tshi khou ḽi sia na vhadzulapo ngori vhanzhi zwa zwino vha kha nḓaḓo, a vha ḓivhi zwa uri vha iteni. Vho ḓi zwi pfa ḓuvhani ḽa mulovha, stage six, une wo ṱuwa four hours huṅwe kha vhuṅwe vhupo, huṅwe vha ḓo vha tshi khou ṱuwa three hours. Vha ri mini kha vhadzulapo zwa zwino?
Vhadzulapo vhane vha nga kona u ḓiitela u ḓidzhenisa lwa suhoro nga dzi solar panel kha vha thome u vha vha khou sedza zwenezwo zwithu zwo raloho. Ri tshi ḓa kha mafhungo a no tonga u bika vhathu kha vha wane dzi gese dzi vha dzi vha dzo no vha cheaper than u shumisa muḓagasi.

vhathu vha songo shumisesa nga maanḓa muḓagasi uri zwi kone u thusa uri na na na na na mutsiko une wa vha hone kha nga ngeno kha Eskom u fhungudzee nyana. Prof, Ndi tshi khou ralo livhuhesa tshifhinga tshavho, ri ḓo ḓi dovha hafhu ra amba tshiṅwe tshifhinga. Ḓuvha ḽavhuḓi Ti. Ndaa. Khezwo, ndi Vho Prof Mamphieli ri tshi khou tou lavhelesa fhungo ḽeḽi ḽa. Load shedding vha khou ḓi sumbedzisa uri zwine zwa vha ndi zwa uri sa hezwi ṋamusi hu tshi khou ḓivha na mafhungo uri vhashumi vha tou nga ri vha nga ḓi humela eh, ndi hanefha lone khonadzeo ndi khulwane uri ḓuvhani ḽa matshelo ri ḓi wana ri tshi khou tsela fhasi kha zwiṱegi zwa fhasi nga ḽavhuṱanu na hanefho ri ḓivha ri tshi khou tsa kha zwiṱegi zwa fhasi 23 minutes to the hour 12 mbekanyamushumo i kha ḓivha